Salut! An häerzlech wëllkomm bei Lux Play! So, wat leeft mat eisem Hannergrond? Dee wäert wuel haut seng nonsch erfaassen. Ah, dann Remaster? Ah! Roll the intro!

Dat ass onfair! Wisou kritt däi Spill elo e Remake an ech muss mech nach ëmmer mat mengem Pixelnemesis ronderëm schloen? Haha, tjo, well d'Fans mäi Spill wuel léiwer haten wéi däint. Ahjo,
ahjo, wat war bei dir scho sou extraes? Tjo, dat sidd der elo ee vun deene Lachs-Play-Nerds! Hohohohoho!
Wann s de den éischten Aarbechtsdag ufänks an et begéint der Zombien, Monster a soss nach iergendwelch komesch Gestalten, da kann dat jhust zwou Saachen heeschen, Entweder, Gratulatioun, du hues däin éischten Dag als Staatsbeamten ugetrueden, oder, Du stéchs am Leon Scott Kennedy senger Haut an dee huet ganz aner Problemer wéi sech ëm d'Mëtschen aus dem Oberweis ze bekëmmeren.
Capcom huet eis hei e Remake vun der Extraklass spendéiert. Net nëmme gouf d'Grafik un d'Joer 2019 ugepasst, mee hei gouf dat komplett Spill nei gemeet. Fäerdeg sinn déi Zäite vu äre schlëmmste Feind, déi fix Kameraperspektiv war. Hei geet Modernitéit mat Old School Hand an Hand. Storytechnesch ass villes beim Ale bliwwen, Dir spillt Iech entweder mam Leon oder mam Claire Redfield duerch den Horror vu Raccoon City duerch. Dobäi ginn et nees zwee Zenario pro Charakter, wou Iech en anere Point de Vue vun der Story ginn, an et waarden nach zousätzlech Spillmodi drop fir fräigeschalt ze ginn. Dir musst Iech och nees ganz gutt iwwerleeë wéi der wëllt virgoen, Well Äert Inventar ass limitéiert an Dir musst ganz vill fréier an der Inventarkëscht ronderëm wullen, fir Är Items ze managen. Heelmëttel kënnt Der och matenee kombinéieren an se kënnen Iech souguer kuerzzäiteg Buffs ginn. D'Rätselen hunn näischt vun hirem ale Charme verluer an sou musst Der zum Beispill nees Objete sammelen an kombinéieren, Oder duerch Dokumenter divers Passwierder erausfannen. Dobäi ass de Level Design wéi fréier ganz clever zesummegestallt. Oh yeah! Dat ass de Resident Evil wéi mer e kennen a gären hunn! Apropos gären hunn, bei den Zombien huet sech Capcom e ganz déckt Luef verdéngt. Se sinn hei op kee Fall Kanounefudder, mee se hale Gehir los. Hehe. Wëscht jidder well Gehir, Luucht, ne? Zombien? Na egal. Vill aus a kënne souguer nees opstoen, wann der mengt dir hätt hinnen de Recht ginn. Et gesäit och einfach nëmmen herrlech deegelass aus, wann een hinnen Stécker vum Kierper kann ewech balleren a virun allem d'Soundeffekter sinn dobäi richteg wuchteg ginn. En Headshot mat der Shotgun ass einfach eng vun deene befriddegendsten Aktivitéiten, déi d'Spill ze bidde huet. D'Gore-Fans kommen also hei sou richteg schéin op hir Käschten. Mee de Resident Evil 2 wier jo net vollstänneg ouni eis Slickeren an déi sinn hei richteg mëll drop. Hei ass et am beschten et hëlt een d'Been an de Grapp, well et gëllt dat nämmlechte am Original, all Kugel zielt. Wat mer och immens gefall huet ass déi sau intens Atmosphär. D'Spill ass op wäite Strecken zimmlech düster gehalen an dir wësst ni wat em den nächsten Eck lauert. Zemoos wann der vun zwee bis dräi Zombie verfollegt gitt, dir Munitioun spuere wëllt an e Raum no Objete wëllt duerchsichen, dann hutt der einfach nëmme puren Terror-Feeling.

Dir gesitt en oft net kommen an e kënnt ëmmer grad dann, wann der en absolut net gebrauche kënnt. Ah jo, an sou onzerstéierbar ass en och nach. Hien ass awer och mäin Haaptkritikpunkt, well doduercher dass en zimmlech oft optaucht, verléiert en e bësse vu senger Wierkung a spéiderhin nervt e méi wéi dass en engem wierklech Angscht mécht.
Nee elo net. Nee elo nach ëmmer net. Putain Jong, nee nach ëmmer net!
Mee och do, dat war lo nees meckeren op allerhéchstem Niveau. Ech muss iwwerhaapt soen, am grousse Ganzen hunn ech quasi näischt un dem Remake auszesetzen. Capcom huet mat Bravour dat aalt Spillgefill geholl an dobäi fir eis Zäit perfekt ëmgesat. Déi gefillte 15 Joer Waarden hu sech absolut gelount a mat sou engem Spill fänkt d'Gaming-Joer 2019 dach scho mol perfekt un. Mäi Statement dofir un all Horror-Fans. Resident Evil Fans an déi Leit mam gudden alen Zäitgefill onbedéngt kafen. A wa jiddereen dat dann och brav mécht, dann dierft dem Remake vum Resi 3 dach och näischt am Wee stoen. Ech verabschide mech an well d'Spill et leider net mécht, soen ech nach eng Kéier Resident Evil 2!
Enough with this cat and mouse game! Ohh, sin ech frou dass ech dee Fedora Spass do lass sin! Ohh! Wat wollt deen da vun dir? Keng Ahnung, mee weess du wat, wann ech hee wär, ging mech mol d'Upcoming Games interesséieren. Ah, déi interesséiere mech awer och. Hm.
Hallo? Upcoming Games? Nee? Ne okay. Da muss ech dat iwwer huelen. Also Far Cry New Dawn. Far Cry steet fir Open World FPS Action mat engem Hang zu onkonventionellen Antagonisten.

Metro Exodus ass den drëtten Deel an der Metro-Rei, déi vun de Bicher vum Dmitri Alexejewitsch inspiréiert goufen. D'Spiller hunn e flotte Mix aus Action, Schläich a souguer Horror-Passagen a kënne mat enger realistescher Welt iwwerzeegen. Den neisten Deel huet souguer eng hallef oppen Welt. Geil! No laanger Zäit kënnt Crackdown 3 da lo endlech eraus. Crackdown ass en over-the-top Spill, Dat dir iech am beschten selwer mol ukucken sollt, well fir dat ze erklären misst ech hei bëssen wäit ausschwäifen. Gesoot soll nëmmen sinn, der kënnt an der Story als Terry Crew spillen an am Multiplayer hutt der 100 Prozent zerstéierbar Maps. Anthem ass de viischten Dram vun all Iron Man Fan. Zesummen mat Kollegen oder eleng kënnt dir an ärem Power Suit duerch d'Open World vun Anthem fléien an dobäi Quests a Raids erleedegen an iech drëms streiden ween de beschte Loot krut. No deem sech selwer d'Demo spille konnt, sinn ech iwwerzeegt, Destiny an Division Fans sollten souwisou zougräifen an de Rescht sollt sech et och mol am A behalen. Ween Angscht huet ka berouegt sinn, nëmmen kosmetesch Microtransactions a gratis Story Content no Release. D'Trials Rei bréngt eis scho säit Joeren dozou eis d'Hoer aus dem Kapp ze rappen Falls äert also nach e puer iwwreg hutt, loosst iech et net entgoen! Nach ni eppes vu Left Alive héieren? Keng Angscht, eis geet et genau d'selwecht. Dat soll awer näischt heeschen, de Third Person Shooter gesäit nämlech richteg cool aus an erënnert un Klassiker aus der PS2 Zäit, just mat moderner Grafik.
Jo, jo, a soss gëtt neits? Ma genau dat!
Tëscht dem 7 an 31 Dezember huet sech de Super Smash Bros. Ultimate 12,08 Millioune Mol verkaf. Domadder ass dat dat am schnellsten verkaaften Nintendo-Spill iwwerhaapt. D'Netherrealm Studios hunn an engem Interview bestätegt, dass déi zousätzlech Ausrüstungen, déi een am Mortal Kombat 11 senge Charaktere ka ginn, just fir kosmetesch Zwecker zoustänneg sinn. D'Fäegkeeten allerdéngs kënne mat Erweiderungen individualiséiert ginn. A Mortal Kombat déi zweet, de Kano gouf offiziell als spillbare Charakter bestätegt. Nintendo Fans hunn e Grond zur Freed, den éischten Darksiders soll fir den zweeten Abrëll och elo fir d'Nintendo Switch erauskommen.
Komme mer elo zu Kingdom. Nee, so dat Wuert léiwer net. Wisou?
Ech wëll net dass Disney eis verklot. Ok, ähm, kommen elo zu Kingdom Hearts 3. 17 Joer huet et gedauert, bis och dee leschten Deel vu Kingdom Hearts erauskomm ass. Op d'Enn vun enger Saga ze iwwerzeege weess, erzielen ech iech elo. Fänke mer un bei der Story. An dëser spillt et e Sora, welchen e Kraaftwell erhutt an sech dofir op d'Sich mécht, dës erëmzefannen. Laangzäitfans sollte kee Problem hunn der Story ze follgen. Fir Neiensteiger gestaltet sech dat Ganzt e bësse méi schwiereg. Se gëtt zwar probéiert sou gutt wéi méiglech vergaange Geschehnisser ze erklären, doduerch dass d'Geschicht vu Kingdom Hearts awer esou vast ass, ass et net ëmmer einfach nozekommen. I was so scared. Awer genuch elo vun der Story. Dat wichtegst an engem gudde Kingdom Hearts Spill ass e gutt Kampfsystem, an do muss ech soen huet Kingdom Hearts 3 alles richteg gemaach. Vun den normale Schlësselschnell-Attacken a Magie bis déi nei agefroueren Attraction Floats ass alles dobäi. Dir wëllt mam Goofy oder Donald eng Combo-Attack maachen? Kee Problem. Dir wëllt zesumme mat engem Disney-Charakter eng Combo-Attack maachen? Och kee Problem. Beschwörung vun engem Helfer, dat kréien mär och nach hin. Des Weideren sinn och déi aus dem Kingdom Hearts Dream Drop Distance bekannte Flow Motions mat dobäi. Natierlech bréngt och Kingdom Hearts 3 nei Kampfmanöver mat. Sou kënnt dir déi Attraction Flows notzen äre Géigner d'Liewe schwéier ze maachen an dobäi gesinn déi Gutt mol sou schlecht aus. Als lescht Steierung si nach d'Schlësselschwäert-Formännerunge mat dobäi komm. Dës erlaben iech zum Beispill zwou Armbrüsten ze notzen oder och e Schëld, dat dir op äre Géigner geheie kënnt. Huet een da mol genuch vum Kämpfen, kann een sech dann och mat sou munche Minispiller oder Sammel-Items vergnügen. Notzt äre Smartphone fir Fotoen vu Mickey-Maus-Symboler ze maachen oder kacht mam Remy vu Ratatouille oder flippt mam Gummischëff duerch en oppent Universum a sammelt Erfarungspunkte a Géigestänn. Et gëtt vill ze maachen am Universum vu Kingdom Hearts 3, een Universum dat nëmmen drop waart vun engem entdeckt ze ginn. Och wann den Einstieg fir nei Leit e bësse méi schwéier ass, ass et déi Hürd ze bewältegen an dem Spass mat senge Lieblingsdisney-Charakteren Zäit verbréngen ze kënnen, steet näischt méi am Wee.
Oh, dat war et fir haut, hä? Maa mer Feierowend. Jo, ech géing.
Dude, laf! Do ass en nees! Nee elo net! Laf, do ass se nees! Fuck!

Bon, da geet och d'Trëppel op d'Bühn. Jo, mir huelen nach eng Kéier drop, fir en hannert de Kapp nach eng Kéier ze zéien. Jo, oder hannert dem Kapp, wann et besser ass. Jo, oder mam Brëll, fir en an de Brëll ze hänken.